Qatt fl-istorja tal-umanità ma kellna flus daqs illum, qatt ma kellna drittijiet daqs illum, qatt ma kellna saħħa daqs illum, opportunitajiet daqs illum, qatt ma konna nsiefru noħorġu daqs illum, qatt ma kellna kumdità daqs illum, u qatt ma konna mdejqin daqs illum. Il-problemi li kellna erba' ħames mitt sena ilu, illum solvejnihom kważi kollha. Hawn min għadu bil-ġuħ u marid u żgur u hemm għall-inqas żewġ gwerer bħalissa. Imma meta tqabbel ma' erba' ħames sekli ilu, meta kulħadd kien fqir, kien hemm gwerra f'kull pajjiż u meta wieħed minn kull ħamest itfal kien imut qabel jagħlaq ħames snin, ħajjitna llum hija d-dinja ideali li dawk in-nies kienu biss joħolmuha. Għal dan l-aħħar għoxrin sena, statistikament, this is the best time to be alive. And yet, something still feels deeply wrong. U mhijiex ovvja x'inhi, imma xi ħaġa ħażin qed nagħmlu u xi soluzzjoni hemm.
Jista' jkun li inti mdejjaq mhux għax ħajtek hi kif inhi, imma għax qed tippretendi li kellha tkun differenti.
Weġġaħ lil missierek u lil ommok ma jfissirx baxxi rasek dejjem. Hemm mument fejn, u ma rridx ninftiehem ħażin, fejn trid tiġi taqa' u tqum.
Dawn huma l-għaxar kmandamenti kif qatt ma smajthom qabel. Kellha sistema ta' alarm sofistikati li inti meta aċċidentalment tersaq lejn dan l-is ħa tinduna mal-ewwel. Għandha jagħmel sinjal lill-ieħor. Ma ndunatx. Dħalt u ma ndunatx. Dik il-ħaġa.
Diffiċli ħafna temmen li l-kmandamenti jistgħu jkunu s-soluzzjoni li għandek bżonn, għax Alla li jgħallmuk fuqu meta tkun għadek żgħir, kien tajjeb għal meta kont għadek żgħir. Imma huwa Alla li meta tikber ma tantx jibqa' jagħmel sens. Jekk tistaqsi lin-nies li jemmnu f'Alla għalfejn jaħsbu li hemm Alla jgħidulek is-sbuħija tan-natura, is-sunset, il-muntanji, l-annimali. Okej, naqblu. Imma Il-pandemija? It-terremoti, tsunami? Dak mhux ukoll natura? Alla fejn kien hemmhekk? Jew jgħidulek sar miraklu fuqi, tajritni karozza u salvajt. Ok, imma dawk li tajrithom karozza u mietu. Alla fejn kien hemmhekk? Jekk hemm Alla, hemm Alla anke hemmhekk. Anke jekk ma temminx f'Alla jew għandek id-dubju, kif ikollna aħna wkoll, trid tammetti Illi dawn l-għaxar kelmiet ilhom jeżistu kważi aktar minn kollox u minn kulħadd, id-diżastri tad-dinja ma qerduhomx. Waqgħu teoriji, imperi u ċivilizzazzjonijiet imma l-għaxar kmandamenti baqgħu. Xi ħaġa għandhom dawn u dal-kors jipprova jiskopriha. Tiltaqa' ma' nies jgħidulek, jiena twajjeb kemm tridni imma tqabbiżilix. Jiġifieri m'inti twajjeb xejn. Jew jgħidulek jiena m'iniex bniedem ħażin, qatt m'għamilt xejn ħażin lil ħadd. Dan l-arloġġ Qatt m'għamel xejn ħażin lil ħadd. Jiġifieri inti għandek l-umanità ta' arloġġ? Tiħux il-ħajja bis-serjetà, tismagħha ħafna. X'importa mhux darba ngħixu? Għalhekk jimporta. Għax darba ngħixu. Dal-kors huwa għal min irid jieħu l-ħajja bis-serjetà. Mhux ħa ngħidulkom biex tkunu nsara aħjar, mhux ħa ngħidulkom biex tmorru l-quddies u ma ħa nitolbukom xejn. Dal-kors mhux għal kulħadd. Kien hemm min ġie u telaq, u kien hemm min ġie u biddillu ħajtu.